Bueno, bueno, bueno. Eh, 5 de la mañana con 8 minutos, maite y maite y pecha ya moño por un buen tiempo apoyna, va que uja ve pura hei. Creo, mm, hati dia ebe, ni me temo ni ni un guali ve. Y por a veces ya, gracias a tu pañón de ya me entre te sente dia, eh, creo, ya va. Katu hongwa sa yito paina ko pujare ve pointe, ve yembo katu yende ne biapo. Ha'éva kai'uhápe purahéi. Ha péicha kyre'ỹ pave pe jetopa oñe'ẽ iruka ndive a través de Radio Popular 91.25.5 jepa. Ha péicha ita pechakuére katu ñande reserena a través de Radio Popular 91 TV en TV Vox Ha péicha avei ñatramiti hína a través de Radio Popular Cañaindeju en Youtube ha java. Youtube rupi avei ñane irũnguáva ñakatu ñanderecha avei hína ha ñanerendu. Kyre'ỹ ha tedia'épe, roiméma pene ndive kuéra rokay'úma ha ja roñembojáma ore ave mba'apo ha rendápe java. Péina ojetopajeýicha añoite hína tee ára angirũ Arturo ndojetopamo'ãi ñanendive sino que ndojetopa hi'árupi. Péro ñande ñaimema, ñande ñaime kómo siémpre jepa, ñamokyre'ỹ hag̃ua ñane rũnguáicha Tupã ñañembosakávo pólka paraguaya umi hi'ẽmbo chy'a hi'ãite reteñúgui jepa. Sí pues. Maitei rory maymáva tenduhára pejetopa ko Monsimba reveve hejapysakape. Maitei rorýmante mba'eichakuépa pene ko'ẽ, pene ko'ẽ porãntepa. Ohala ke pene ko'ẽ porã, pene resãi, pene juruhe ajépa avei. Péingo oréve ore ko'ẽ porãitemi ndaipóri ko'ẽ vaia. Kyre'ỹvo ore ko'ẽ. Kyre'ỹ. Tepy'u orekyre'ỹ hag̃ua ndéve iformátemi la orekyre'ỹ la aja. Katu hag̃ua che ñakomparti ñane rembiapo hay'uhápe purahéi. Bueno, veintidós grádo kangete ramo ñande ára pytu he'i ñandeveha despehádo. Bueno, jerekóma oĩ ñehenói tapichakuéra ta ohenóime ñanemomaiteisetereíma maitimi mba'éichapa. Mba'éichapa a ver, Henardo Marco-nénoiña ha. Mba'éiko he'i Henardo?

Radio Popular ñandereju noventa y cinco punto cinco rupive. Péro rupive katu ñaneregua ñanderechaveína a través del canal de Youtube de la radio jepa. Bueno. Ha tekóiko ñaneregua hína okaháre peko pu'ãva ñaneregua ja oñembosako'íma. Katuete oiméne ja oñembokatútama algún la cosita hína ñaneregua así pues. Ha ñandekua ñamoirũma chugui a través de la música paraguaya jepa, ñahenduka chugui mi polka, mi kre'ỹva hina. Bueno, ñaguereko purahéi jepa, ñamohendama kuri andeke ñañepyrũ, he'ívo ñande hakuetemi ko ko'ag̃a jepa la ára pytũa jepa hakuetemi. Ha he'i ñande ko purahéi, nde, che ha ñande Rupa ñahendúmina.

Kay'uhápe purahéi, ipu porã. Bueno, che jaguerekomaína 5 de la mañana con 27 minutos, añenerigua ñanerendu, ñajepa. Ag̃uiténtema ñahenduta ñanangiru Herme Noguera pedido, ag̃uitéherántema oĩ. Apecha kyre'ỹ pa'épe jatopa ñanerenguáta ináko este día a día Jueves ajépa, jueves 23 de marzo del año 2023. Jahaiteko hese. Jahaite voi hese, señorunguéra. Ha kyre'ỹ ha tetia'épe ñambokatu ñane rembiapo, ha'éva kai'uhápe purahéi mene ñanerengua javapu'ãma alguno jepa. Ñamaiteimi ñanerengua chiperokuéra upéicha avei, como siempre ñanenendúva jepa seguridakuéra. Umi mba'apo hína retasiõ en servicio hague umi ápe gua'ã maite irory mante. Péicha hína, jepa. Ña guahẽ ñande audio ñahenduvi hína ñande audio mba'épa he'imi ñandéve hína ñane rũnga oskrivi ha ombiaína hína audio avei a través de la línea que estamos evitando el ocho cinco. Noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho rupive. Buen día Abel. Buen día. Ha buen día avei enterovéva oĩva japysaka peikuaa ko aravo pe ñane programación re hína. Upeichaite. Japysaka mbarete pepa hína ña Teresa como de siempre ne renduhára tapiaite gua ne saluda mburuku jaie hína. Che maitei rory avei don Solano Benítez ha'éngo peteĩ mba'apohára katupyry ha Upeichaite voi. siémpre ohendu avei ne programación ha oguerohory avei hína ha upévontengo rohendusemi peteĩ purahéi hérava hína Pyhare Amangýpe he'i. Ñahendúta. Ha.

Saludo en especial avei don Tello Jiménez-pe, ha'éngo oyente avei de la radio popular, upéicha avei che comadre imborayhu jára doña Teodosia-pe ha ha'ekuéra siempre avei oĩ japysakápe ko'ã ko tembiapo iporãitéva rehe. Ha upéicha avei che maitei rorýa enterovévape g̃uarã ndaikatúi uno a uno asitado, sino ipukueteíta. Ha Luis Alfonso katu ikatupyretemi ñane angirũ avei ha'e voi opu'ã avei okay'u ha siémpre ndesaluda avei ha asi'éke voi avei opu'ã. Ha enterovete ape g̃uarã che maitei rory umi ohendúvape g̃uarãme ha ndéve avei en espesiál ha ajapysakáta la Che pedidomi re'anga ha peteĩ pojopy añoakakuaa ndéve g̃uarã mi kerido Abel. Néi, aguyje ndéve interesa. Aipota avei Abel esaludami ñande umi estación de servicio ko mba'apóvape ha umi segurida umi añondokéi ha oĩ katuete japysaka he'ise peteĩ karaígui la ne programa rehe avei kuru guatýpe ha che resaraimi la heraigui la resaludami hag̃ua ichupe Colectivero taxista ha entéro voi opu'ã pe guã chipe ropanadería la ka'aguase ñapegua hendu jupi nde saluda avei ha péichango igusto jajo saluda ñañomomaitei ñañohenduha hína péicha iporãitei ha enterove téva umi voi opu'ã pe guarã pe che maitei avei ág̃a despaso embohasami avei ág̃a. Ha ndahetáingo la voi opu'ãva hína. Ha péa ko tuicha mba'e hína. Ha ñame'ẽ agradecimiento ñande Ru ñande Criador-pe ome'ẽ haguére yande un día más de vida, ha ánimo ome'ẽ haguére avei para el trabajo. Péa tuicha mba'e. La ñamba'apomívo ndajaiko asyetéi hína ñane retã Paraguáipe ko heta mba'e voi tembiaporã ha jaiko porãite. La tesãi ñande kóva katu ña ñanderrikoitéma voi.

Ñanekyre'ỹva jave ñamoñepyrũ ñahare'ímase ñane rembiapoína. 5 de la mañana con 31 minuto ñapu'ãmake ñapu'ãmake mitã'i churikuére jahag̃ua chambue ha ovejopa. Ñeĩ ñeĩ. Esa jakyre'ỹve. Donde Dios quiso nacer entre selva y esmeralda. Maitei ja'e jeými ñane rendu amo ha péina maitei rorývante jepa.

Bueno, ikuitena ñandeka'aguy. Yo creo que una audiencia que tuña enviar nada la foto. Pekai u jabe que tuña enviar veina, pekai ura momo. Pekai uma bigo. Pekai u tiene la ñande audiencia lleva. A veces veía en Teresa, en Terentúa, como a Maite y Rodrigo veía, estamos transmitiendo a través del canal de YouTube, ya veía. Radio Popular Ninteyu TV, NTV, Vox, oguerekoháína pe aparato ígua ã pe volumen funcional por internet ajapa. Ha upe rupive ikatu ñane reinguáva ñande recha avei a través de TV Vox. Bueno, apecha avei che retransmitína che perfilpe, en mi perfil del Facebook ajapa como Abel Benítez Intemis, pepe ñaime aína en vivo y en directo ahí. Maitiro rúmante.

Cumpleaño re'úvo dominguehápe niko lo mitã las cinco de la mañana pe yma akapúkuri ha Añenichéne. kuehe ore ko aua pe promocionambi ni yma akahãi. Aniketi. Uhm. Homo'ãteguýrõ. Ha pe chaupi la nohendýi kuehe ha je'íma doña Teresa ahenduséina pyhare amangýpe ha che katu chemandu'aséina.

Bueno, yikuamina va'etekopahina ñande arapytugu, va'etekopahina la ñande pronóstico ajepa. Juangaiteramo he'iñende ñande arapytuguina ajepa 22 grado. Ah, he'iñende para el día de hoy jueves 23 de marzo, caluroso cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del nor noreste, luego variable chaparrón. Ya por el cote tía

de treinta y dos ajepa. Peichahína. Jañekomporta hag̃ua ñande arapytu ha jaguerekóvo térã aguaséro imimi ajepa. Ñaime oichove a partir de las dos de la tarde oñe'ag̃ua hag̃ua heta jepi la aguaséro osea las tres. Ryepýpe. Peteĩ apocha he'i ñandéve aína oĩjepa. Ha maitei rory enterovete añapu'ãmaikoina. Katu ñañohenóina. Ohero omohendáta purahéi upe aja ikatu ñañohenóiña, ohero omohenda aja purahéi. Jajeprekovéta purahéi rehína.

Quintana ha'e na ñande recha ha'éna a través de Facebook ojepa maitei ory chupe Carolina Quintana pe guarã Buenos días he'i ñandéve ojepa Buenos días Bueno

Ne'ỹ ha tedia'eve ojakay'úhina. Vale, teko poko profesor Lorenzo Fermín Galeano ha ñande recha ñande rendu aivina. Maitiro de profesor Lorenzo Angiru Catupiri, profesor Lorenzo Fermín Galeano, peguana maitiro. Ha ñande ña conecta mañande vaina a través de Facebook, ojepa. Sí, pues. Ha'ekuéra hína upéicha ñanerũngue amíne añete mercado municipal vai iña Gregoria me japu'ãma ve'ína ha ohendu tembiapo hína oguerohory ñanendive ñande purahéipa ñahendukáva hína ñanerũngueape maitei rorýmante hay en el mercado municipal ajepéjapa ñande jahusakava'erã ñanerendúma hína maitei rory Voiko ha'ekuéva oñomoingekekói, voi oñomoingekekói ajepa. Tohu'ãicha oprepará la hu'upýva, obviamente térã jahasa ñande kuremóiramo, ñamombosaseramo pyhareve vai jaguerekopaite hína ñande ñande rembi'u teete ajepa. Oiméramo ñane rendu hína ña Gregory katu omokomenta ñandéve ha'épa ña ambosata ko pyhareve rehegua jepa. Ha'épa hína la jaguerekóta ikatu hag̃ua che ñane irũngue ha tenduhára oho he'i che ko hetaite pe ryguasu caldito mba'e heẽ. Pyhare niko ha'ura sa'imi ha lloradorã he'ita erõita heẽ. Katu hína ikatu.

He'i ha'éna Juan Cantero ajépa ryguasu ahénokue, he'ive'ỹvo ha'e. Epa, ñanangirũ Juan Cantero, ha'éngo mo'ete sapukaive ajépa la estación, he'ive'ỹvo. Hablando de la estación, peve ko'ína oĩ, oĩ, si jaguerekóina'ape ñande vidrioy, la estación ajépa. Bueno. Apecha ko pya'etemi ykundaha ñande aravo vajepa ha heta tenduhára oĩ. Ha iporã jajehure aĩ tenduhára veina jepa ja katu hag̃ua cha'erã ko este 30 de abril ajepa ja ipravo porãmi hag̃ua la ñande autoridad jepa. Ñaĩtéko jalehi porãha upeháreko che ha'e pe mayor reve peẽme katu hag̃ua cha'anga ñañopytyvõ ajépa ñamombe'u mavẽ ijupe ñañopytyvõ ajépa jajoretéma ñaneirũnguápe ha alumnoko he'i che a través de nde rupiva Abel oro ñañopytyvõta he'i péicha alumno he'i ñandéve ha igusto ajépa ñañopytyvõta nde rupiva Abel he'i ha ñande ku jaguerekohína ajépa ñamoĩ ajépa hína Ñamoĩ hese la ñande jerovia jepe ñande angirũ Victorino Almada reve para concejal departamental. Ha'éngo he'i ñande lista dos, eh, lista cuarenta jepa, mejor dicho, jake, ñañeekivokáma oñe'ẽtu. Lista cuarenta. Opción uno he'i ñandéve, péva ñane angirũ Victorino Almada ajépa. Ahechagua ñane ñuãngo he'i nde rupive Abel, ndéve roikuaa ha nde rupivéngo rojeroviaitereíela ñandéve pemoĩva hína la ajépa la para autoridad he'i ajépa ñandéve ñane irũngue hína ha ñande representanterã ajépa ha'éna Victorino Almada. para Junta Departamental. He'íta ko tuichakuéra opága japa juventud, ñañohendúva hína avei jajerure chóka japa ñañopytyvõmi hag̃ua. Eh, este 30 de abril ajépa. Aníkena jalehi vaíti jaguerekói una oportunidad, ko'ã jaguerekói una oportunidad juventud kuéra ñañohendúvape che avei Karai, kuñakarai jahendúva hína japa kay'uhápe purahéi, jaguereko la oportunida ajépa jalehi porãvoma. Ha upeháre Ocse ha'e peẽme ikatúvapo ñañepytyvõmi ajépa. Jalehimína ñane angirũ Victorino Almada ha'éko Ocse ha'e nañanemotiséne, jalehíta tapicha ñanerepresentante'ã ajépa. Ha Victorino Almada para concejal departamental. Lista cuarenta, opción uno, peha'éina ñanangirũ. Apecha avei para gobernador, aníkena ñanderesarái ichugui avei ñanangirũ César Leguizamón. Jahupimína chupe, japrovamína ha'éngo ojekoháicha mba'eve kárgo ndoguerekói tikuii ha ne'atĩ ajapa he'i'akãva mitã ne'atĩ la héra umi aiky'a ajapa. Jaelehimína léi pyahu avejepa. Jaelehi, ani oĩ jadudáti ñane angirũ César Leguizamóngui avei, buena persona avei che ha'e ajerovitéiko ñane angirũe, ikatupyry ajepa. Ha pechaguángo hi'ã jahupi ajepa. Ñane angirũ César Leguizamón para gobernador.

Ñaĩtérãngo ojepa, ñaĩtérãngo ñane irũnguéra oñemindu'u ha olehi porã este treinta de abril ajépa. Ha ñañomomandu'a tajaha'arã ja, ñañomomandu'a ha taha katu ñainvita aveína a lo candidato, ñañinvitáta aveína la ñane rembiapópe ko kai'uhápe purahéipe ha péicha avei ikatu ñañohen, ñahenói chuguekuéra vai ñahendu hag̃ua ñane irũnguápe ajavéva. a César Leguizamón, a veces veía a nuestro amigo Victorino Almada. Apa ko he'i lañene uga ña ñaimete kui na he'i alguno ko he'i o ko ndoikuaái kui pero nde rupi Abel ya roikuaáma ko'ag̃a ha ñaite ko la ñañepytyvõ he'i ñañepytyvõ ñañepytyvõma nde avángo he'i nde katu ku ñañemo'ãhére ojohegui he'i péicha alguno oñekompromete ñande vajéva. Bueno. Mba'etekópiko umi grande amigo Luca. Luca ñande rendúina zona de Jasykañy. Bueno. Añe'ẽta ningo ñande rũnga ajapa'ãnga he'i che kua kuerekóma la para gobernador, pero la para concejalía ningo para concejal departamental ko para junta departamental. ñañopytyvõta jave la hi'año ndéve ko igutyitevínte ndéve. Alumno-pe he'i osẽ ndéve péa oĩngo chéva cheyta hágui ñandéve vai igutyitevĩvéntanema japa. Heẽ. Alumno oguta ho'i Leguizamón japa la Oje'lejiséma oñomitã la ipahumía. Apecha voi guto alguno ja'epa og̃ua chepa che candidato himoĩ, pechama oĩvo ñanerrungáva alguna jepa. Legisamo la solución himoĩ lo mitã. Sí, pues. Avei niko depende ñande rehe tenduhára ha ñanerrungue avei depende ñande rehe jareko haguã la ñande buen representante. Elegí a César Leguizamón para gobernador ha no hay caso, ¿eh? Pe ág̃a la solusiõ. Ótro ndajaguerekomo'ãi, ótro nañanerepresentamo'ãi ñandéve. Ha jahupíkena tapichakuéra. Jahupi a César Leguizamón. Bueno, ha'éporã ore ja remohu'ãma tembiapo, ja roho mba'egatúma pende heguína. Este dia araguájepa día jueves, ko'ẽramo viernes. Ko'ẽrõ jajetupa jeta ñandi'ekuái a partir de la cinco de la mañana hasta la seis. Apecha avei los días viernes ñane angirũ Luis Alfonso ha profesor Lorenzo Fermi Galeano ha'ekuéva ha ndaikuaimína otro heko oĩporãitina ha'ekuéva oikehína a partir de las siete y media káda rúva jepa omokyre'ỹ avei angirukuévape. Upépe umi ñakambia hasta la horario hína ha oñakambia hasta la ihorario hína. Péro maiteirory ysyekuéra g̃uarã ha ko'ẽramo ha'ekuéra avei hembiapo ajapa. Los Días Viernes con Profesor Lorenzo Fermín Galeano. Bueno. Ha oreko árupive, árupive ore rembiapo, aguyjevete tapichakuéra tenduhárape jetopákuri Javysakápe.